makadii hanzi makadii nemunhu wamwari tiri pedu makadii zvenyu profeti good wemudzimai wangu o oh. orit kwakadini amai kwamuri kubva uku andinobva kwakanaka munhu wamwari makadii ndinofara chose Zvii zviri kunetsa?
Chiri kunetsa ndechekuti ndaita problem yekutevera punguva yangu kasingapere. Pamwedzi ndinogona kungodarika kana ka 2 kana 3 days dzototanga futi. Okay. Ndatoo nenguva yakareba zvinhu zvichidai ndakutokwanisa 6 months.
Alright. Zvinongoda Mwari zvinhu zvese. Zvikanga zvisina Mwari mukati hazvinakidziba. Kujumbo maini unoita nezvei?
Kujumbo mine ndokubasa ndiri gold mine. Okay.
Uri kuzvionawo sei zvinoitika pamudzimai?
Ah, zviri kutondikachamadzawo prophet.
Mari, mari, mari iri kukuparirai vanhu. Makuda quick quick quick. Makuda fast fast fast. mumwe munhu achazonzi ane kensa pobva paita rufu pabva paita rufu ndaona vanhu vakuramwirai wachiti iwe ndiwo wakauraya munhu toda kuti tibatsirane mune zviitiko zvakadai amai pamuri kumboenda muchipatara vari kuti kudii
Tinonzi ndine kenza yemuchibereko munhu waMwari. Okay.
Chikomana, dai wavhura maziso emwoyo unzwe pandiri kutaura apa. Vanhu vachazokuramwira. Ndaona richizoita dambudziko. Nyaya ndanga ndichibvunzira kuJumbo Mine iyi. Vamwe vanhu vari kuzviziva. chipfeko chemudzimai wako chaitsvagei kujumbo gore rapera newe iwewe
ha ndanga ndanzi ndiwe nacho nevamwe baba vechikuru
kuti zviite sei ha ini semunhu anogara asipo pamba ndinoita nguva refu ndiri musango saka baba vakati vanoda kundibatsirawo kuti mudzimai wangu kana aine zvaane angoita ndinomva ndazviziva saka vakanditi ini ndiwe nechipfeko chake chemukati omva ndauya kumba mwedzi iwoyo omva ndasvikotora wandadzokera ava mai vasiri kuzviziva
titsanangurirei zvese zvese tinyatsonzwisisa handiti ka eh, tibatsirike chii chamakaita kana matora chipfeko mainzi muda kuzozviziva sei kana mudzimai akanzi aita maida kuzviziva sei haa mudhara uyu anoshandira vanhu vakawanda kumazovo ikoko saka akangotivo ukauya nechipfeko chemukati tichaita zvatichaita nacho udzokera nacho kumba Ono chitsveta kumba mudzimai asina kuchiona homva ndaenda nacho chipfeko chiya chiya homva vanoita zvavakaita nacho homva vandidzosera chipfeko chiya chiya vakandipa nebanga banga riya ranga rakavhurika vakatiti inini uenda nazvo kumba unotsveta chipfeko mudzimai asingaoni banga iri ungorisiya riri mubhegi wozoti mudzimai ndivharirewo banga rangu randasiya mubhegi saka ndichisvika kumba ndakangoona mune chipfeko chemukati banga riya riya ndakaona musina mubhegi ndakarishaya ndakakuita sei shonga nepakuenda neni kuchipatara uchizivako kuti ndiwo wakaita zvinhu zvakadai
kuno kutauya kuzobatsirana mudikani tauya kuzobatsirana kwete kuchema handitika musabata zvinhu zvamusingazivi ko iwewe wakadiiwo kuti neniwo futi ndikaitawo anofanira kuzvizivawo sei wakamhanyira kune uyu ko iwewe ukaitawo wakadii kuti haa neniwo ndikaita pamuri kugadzira uyu neniwo ndikaitawo nayewo anofanira kuzvidii ndochihitlaka ichi haleluya zvakashata zvawakaita mwana wamai mudzimai anochengetwa namwari anofa u anofa ropa rinonetsa kugadzira mumuviri wedu umu zvino rikanga richingorasika kana dhiramu rakadai chero rikaita kaburi kadiki pasi apa kadiki diki ketsono pakupera kwemazuva mvura inodini ingasatadza kupera nhasi asi pakufamba kwemazuva inopera hama dzake dziri kuzviziva havasi kuzoziva hake kuti waida kuita sei asi iwewe pese pavari kufamba uri kubudikira zviri kunzi murume wacho ane zvaanodii saka musi wekuti hama umwe wako ati zii ndo pauchanyatsa kuona kuti vanhu vachatanga kutaura kuti sa hatiuye kupi chimudya ndazoona zvisina kuzomira zvakanaka ndonyaya ndakusimudzira kuti ndikubatsire ipapo handiti ka eh. kutokumbirawo kubatsirwa profeti eh. ndakaita nekusaziva ndaingoti ndiri kuchengetedzawo marriage yangu unoziva ukada izvi ukaona kuti mudzimai vako ari kushupa handitika hamuite zvese zvamukuita izvi munouya kunoku mese totongokupai anointing
hakuna ano iwewo hauite chakaipa uya anoita chii 50 50 uchikuona kuti hausi miiri wake ka munhu uyo adzikira bichani
handizvozvo hausiri womiri wake prophet adzikira iwe une magirlfriends mangani chingotaura wega ini handichada kuprofita
tombomira zvanhasi handitika achimuregererai hakuna asingatadzi handitika hatifanirwe kusara neropa mumaoko edu hatifanirwe kusara neropa uda kumboinzwa here timboitwista imbouya kwauri aiwa profeti
kana wabata mari handitika pauchaenda ukabata mari ndotenda chitengerawo mudzimai wako kahonda fiti kesori handitika ah, ndotenda
ndotenda unombobata mari iwe uchingodya nemagirlfriend this time ukabata mari itiwo mudzimai kahonda fiti akasori shamwari handitika ah, takunamatira mudzimai kuti apore asi iwewe unofanira kuzoti sori nechimwe chinhu kumudzimai handitika ndotenda ehe uyaipana apa mudikani Tinonamata muzita renyu Mwari wamasimba mweya mutsvene ndichikumbira kurapwa kwavo pazuva ranhasi mhiko dzese dzakanga dzichida kuitwa paropa rake dzikasvika pakumukuvadza kudai tinoda kuti dzisunungurike mazvita imishe jesu kristu mweya mutsvene mwari wamasimba